Movie Plus channel kan lo let leh ta e. Vawiina kan movie recap tur chu American supernatural horror thriller film Spell sang hnih sawmhnia an tih chhuah kha ni. Pa pakhat Mark tih hming pu chu lo langin company lian tak pakhata an CEO ni lai mek a ni. Mark chu a puitlin hnuin eizawnna lamah hlawhtling viau mahse a chawr chhuahna chu a tha lo ve hle. A pa Tharum Thawhsha zet hnuaiah a sei lian a. Markan ama Puala company a din tak chinah phei chuan an khawhlui Kentucky chu tlawh pawh a tlawh tawh ngai lo. Mahse tum khat chu a pa thih thuin a rawn chhawng thut mai. Chhete chuan hreawm tihna a nei ve. An khua tlawh leh chu duh lo viau mahse a nupuiin Kentucky an la kal ngai loh bakah a hringtup pa vui tur a kal ve rere a tih tlat avangin a remti ve ta a. A tukah chuan an nupa baka an fate pahnih Samsarai leh Taidona te nen Appalachia, Kentucky lamah an private plane hmangin an thlawk a. Chhungkawpa Mark chuan khalhin a pa laka a tlanchhiahna khawkar kawng chu a thui hle. An tum ram an thlen hmain gas station ah gas thun belh turin an tum a. Dawr chhungah Mark-a chu lutin mihring lu ruh rote Ramsa leh Rannung taksa bung thenkhat bura an dah that a hmuh chuan a tih ru hle. Chungte chu Black Magic atana an dawidim hman tlanglawn ber ber te an ni. Black Magic kan tih chu dawi lam thil niin mi in a tha lo zawnga a hmanna hi a ni. Chung thil ten a naupan lai nun chhiawm taka hriat chhuah tir avang chuan inherlet vatin a chips lei nen counter ah a kal a. Dawr nghaktu pa chuan Mojo bag an tih chu a lo ṭhui mawlh mawlh mai. Enga tan nge? tia dial chhut taka Markan a zawh chuan, Mojo bag chu Black Magic lak aṭanga invenna chi khat a nih thu a a chhan rualin, amah leh a chhungte pawn an mamawh mai theih thu hrilhin leisak ve turin a lo ngen nghal. Mahse, Marka chu Atheist, Pathian awm ring lo, mi a nih avangin chutiang dawilam thil pawh a lo uk sak vak lo. Lehsak duh loin a chhuah san a. Chhungkuate chuan an zin kawng chu chhunzawm lehin Markan a hahthlak kem tia a fate a zawt chuan an in tawh thu leh mi hang ho che na te chu fiam thu thaw nan an hmang zui. Chung te vang chuan an nu ber Viora chu tithin urin a pasal Marka chu A fate nung changmawi lo zet a zilh hau ngai loh avangin a hau let. Mahse Mark-a chuan a pa ang a fate kut thlak ching a nei ve loh tur thuin a nupui chu a chhang a. Reilote hnuah ruah rawn tla fuap fuapin nasa takin a sur zui. Chu chuan an thlawhna chu control hleih thei loh khawpin a rawn sawi nghing. Marka chuan a thei tawp chhuah mah se, thlinna takin a rawn chhem takah chuan control zo loin an che sual ta nge nge a. I ngainat zawng te nih chuan min lo like sak la, subscribe button kha min lo hmeh sak ve keuh bawk la, a thlawn vek a ni kha aw. Mark-a chu room mak tak pakhatah a taksa pim neuh neuh nei chungin a rawn harh chhuak hlawl mai. A hawi kual chuan tute emaw farm house-a an inchung pindanah a awm a ni tih a hrethiam nghal. Inneitunu Miss Eloise chu rawn lang thutin khuma mutir leh tumin a rawn buaipui a. Mahse Mark-a chuan lo duh loin a chhungte awmna a lo zawt. Chu veleh Miss Eloise nu strict leh tawhkhirh hmel zet chuan a pasal Earl leh an fapa palian tak Lewis-a te chu a ko nghal. An pathuma Mark-a inbeng daih tir an tum chuan Mark chu a tlan chhia. Chu veleh an fapa Lewis chuan hneh zeta chawi kangin khumah naute lem ang maiin a paih dawp a. Chumi hnuah an pa ber Earl-a chuan Nimin lama an thlawhna a chet sual thu leh amah chiah chu an chhungkaw zinga a dam chhuah thu Mark-a a hrilh. Mahse, Mark-a chuan awlsam tein an thusawi chu a lo awih hauh lo. Lo hnialin amah ngeiin a chhungte a zawn hmuh tur thu sawiin khum atanga thawh a rual a. Chu veleh Miss Eloise chuan powder mak tak mai chu a hmai zawnah a rawn chhemin chu chuan chawp leh chilhin a ti muhil nghal. Chu mite chhungkua chu chhungkaw na ran an ni hauh lo. Black magic kaihhnawih thil tih theihna mak tak an nei chiang a ni. Miss Eloise chuan Mark atan Voodoo Doll a lo siam mek a. Voodoo Doll kan tih chu dawi hmanga naute lem siam chawp Mi tu emaw thunun nana an hman thin niin he khua ah hian mi pakhat in Vudu dawl pakhat zel an nei, Bugiti dawl tiin an sawi bawk. Chu naute lem chu Mark kan hnung na tihdam nana hman a tum thu a pasal Earl-a hnenah a hrilh. A siam zuah Bugiti dawl chu tukverh bulah a dah a, tukverh chu powder hmangin a phul hual leh vek a, chutianga tih chu ramhuai sual laka inven a niin a sawi tel bawk. Room a chhuah zan hnuah Mark-a chuan tlan chhuahna tur a dap nghal. Kawngkapui chu a inkalh ngei a rin avangin tukverh atang a chhuak a, in chungah thawm dim takin a kal zai zai mai. In chung dangah a pakai a, ruah nasa taka a sur avangin a thawm chu an si lo. Chhek in chung thlengin a hnuai lawkah chuan Miss Eloise leh mi thenkhat lo pungkhawm chu a zuk hmu. Miss Eloise chu mi tidam thei lo ni rengin a bukiti dawl hmang tein mite chu an dam lohna a tidam sak fo thin. Reilote hnuah tidam rawngbawlna hun serh hmangin Earl-a chuan mipui hmaah tun tum chu a nupuiin ramsa taksa peng hmanga tidamna a neih tur thu leh tun aia ropui zawk chu Blood Moon Day atana an khek thu a sawi a. Blood Moon kan tih chu Thla khi thisen ang maiin a sen phut dawn a ni. Hei hi Total Lunar Eclipse, Thla in awk a lem zanah a thleng tlangpui thin, a hre deuh khan comment lamah in rawn sawi dawn nia. Tihdamna chu chanin Earl-a chuan zawhte lei chu a tansak hnuah Miss Eloise-i Voodoo Doll siam pakhat damlo ṭung thei lo laka a hman thinah chuan a dah a. Miss Eloise-in champual a cham hnu lawkah chawp leh chilin chawng thei lo chu a rawn chawng thei nghal. Chu veleh mipuite chu lawmin an ri hlut a, chung zawng zawng chu inchungkua atang Mark-a chuan a lo hmu ve vek bawk. Miss Eloise chuan a dam lo mitdel pakhat Julius-a chu pan lehin a vududaw lak kel mitmu a dah hnuah champual a cham ve leh a, Julius-a chu a mit a rawn var nghal. In chung atanga lo bih ve reng tu Mark-a chu a kawk nghal a. Chu veleh Mark-a chu rang takin a room lamah a let vat. Miss Eloise-te chhungkua pawh in chung an rawn pan ding nghal. Vaneih thlak takin Mark-a chu a khumah a lo hman hlauh. Mahse, tukverh inkhar lo bakah Mark-a taksa huh hluam a hmuhin Miss Eloise chuan room atang a chhuak a ni tih a hre thiam vat. Sawi chhuak loin zawhna dang a thiltih theihna chu eng nge an tia a zawh chuan beisei ang ngeiin khatiang kha a thilrin loh pawl tak a nih thu leh tharum thawh ching a pa nen ang khat reng nia a hriat thu in markan a lo chhang. An enkawl dan te chu mi tu emaw thilrin tir tuma a thluak an suhsakna ang hial niin a ngai. Mi in thil ni miah lo pawh rinna a neih tlat chuan a tawpah a awm tak tak emaw a ti thin. Miss Eloise chuan khawmi ten damdawiin bil leh damdawi man sang tak taka inselna tur an nei loh chuan amah a rinna nghah mai chu tih theih an nei loh thuin thinrim takin a hnial. A chhuahsan hmain tukverh leh kawngkhar te chu tha takin a kal leh thlap a. A tuk zinga Mark-a a rawn harh chuan a khum bul dawhkanah sa tha hnem tak ei turin a lo inchhawp. Rang taka banin a ei nghal miah miah a. Miss Eloise laka inthiam loin a ei tur pek a ei zawh a, ni danga a laka tawngka mawi lo tak tak a hman thin avangin ngaihdam a dil bawk. Miss Eloise pawn a ngaihdam hnuah ei tur lak belh sak tumin room kawngkhar hawng huauin a kalsan. Chu veleh Mark pawn remchang ngah lahin kawngkhar kalhnaah alarm an dah chu a la chhuak. Tlan chhuah a tum pawn alarm ri loin a chhuak thei tawh ang. Chu ei khama Miss Eloise chuan mihring ruhro thenkhat rawn phawrhin mi hma lam hun a hriat theih thu a hrilh a. Chung ruhro ten an hrilh dan chuan Blood Moon Day ah Mark-an a taksa a tur tha lo zawng zawng te a paih chhuah hnuah a chhungte nen an intawkkhawm dawn a ni. A ruhro kente chu khum a theh thlain hma lam hun a hriat duh chuan a tih anga ti ve turin Mark-a chu a hrilh. Mark-an a lo hnial chuan A fapa Lewis-a ang chiah a nih thu Miss Eloise-in a hrilh hnuah ruhro chu hnut chhiahin a chhuahsan a. Mark-a chuan tih tur a hriat loh em avangin chung ruhro te chu a rem ṭan ta. A rin loh takin chu thil chu mihring kut ngei niin a hria. Chumi piah lamah a fapa Taidona kut ni ngeiin a hre leh zel bawk. A chhan chu ruhro ang chiah chiahin a fapa kut zung lai chu a tliak ve a ni. Chu ve leh thenrim tak a paih darin tlan chhuah vat tulin a hre ta. Kawngkhar chu hawlh hawngin room atang a chhuak a, a ke bai sei sei chuan a ti hnufum hle. A bihruk fel hma hauhin Miss Eloise Savakhawi chuan a pi hnenah a lo hrilh vat. Miss Eloise chu room ah a tlan chho vat a, Mark-a paw'n theih pa tawpa chakin ramhnuai lam a lo pan ve mek bawk. Ram hnuaia a tlan laiin an chuanna thlawhna chhe darh nuaih chu a tawk hlawl a, a chhung chu hawngin thisen vekin a lo khat. A nupui fanaute reng reng a hmu lo. An piah lawka inte tak te awm chu hmuhin a pan phei nghal a, mahse a thlen phei hmain hah luat avangin a tlu sawp rawp mai. A tuk zingah Miss Eloise in chung roomah bawk a rawn harh chhuak leh bazar tura a pasal Earla nen an chhuak chiah chu tukverh atang a hmu hman. Bandage-a a ngal intuam bur chu phelhin a hmuh ve leh chuan a rap kher mai. A ngalah chuan thir zum tak chu an lo hawlh tlang reng niin a tlanbo loh nana an phum sak a ni. Duhthlan tur neih te lo chu a theihna leh huaisenna zawng zawng sawmkhawmin pawh chhuah a tum. Mi dangin an lo hre palang tih hlauin a au loh nan a insum nasa hle bawk. A phawi chhuak thei ta maw tia pawnah a chhuak zui a. Kawtah chuan thlan pathum ni ngei a lang leivunga la chhilh thar lam zet zet te chu a hmu a. A nupui leh fate an nih ringin rang takin leivung chu a va hai nghal. Mahse, vaneihthlak deuhin chung thlante chu inthawina atana an ran hlante an lo ni reng mai i, hun khawhral loin basement awm ngeia a hriatna in pakhatah chuan a tlan lut a. Basement-ah chuan Miss Eloise dawi lam thil, lehkhabu leh ruangte chenin a lo awm. A dawi lehkhabu chu rang taka chhiar nghalin amah Marka ngei chu Blood Moon Day-a an thil hlan tur a ni tih a inhre nghal.

In lamah let leh in a room ah a chauh hma in phone ring thawm a hre tlat mai. Ri lo chhuah na chu dap zel in phone a lak hnu ah a room lamah a chauh pui nghal. Mahse kawng ka pui a khar thei nghilh leh ta tlat. Miss Eloise te an lo let leh hnu ah an kawng ka pui in hawng a hmuh chuan Mark chu a tlan chhuak leh ngei a ni tih a hrethiam nghal. A fapa Lewis-a chu hreipui la tur a tir nghalin, Anni pawn inchung lam an pan vat mai. Mark-a'n a rawn chho thawm a hriat rualin, perek sei tak chu a ngalah chuan a phum leh a, na a ti kher mai. Miss Eloise-i a rawn thlen chhoh chuan, A ke an dressing-na chu a phelh a, Mahse, thilrin hlelhawm engmah a hmuh loh avangin an chhuahsan. An kal vel leh Mark-a nine one one call vatin an awmna hnaih taka mi Police-in a lo chhang. Mak tak maiin Police chuan kar liam ta khan a nupui leh fanu rawn kalin an pa ber leh an fapa taidanah an bo thu an rawn report tih a hrilh a. Marka chu chap in sum takin Miss Eloise leh a pasal Arla ten an ina an hrian beh mek thu a hrilh. Police chuan a mihriat zawng tak an nih thu leh chu hmun atanga hruai chhuah vat a intiam hnuah call chu an dah a. Reilote hnuah Police chu rawn thlengin kawtah Miss Eloise nen an inbia. Marka pawn a keia thir an phum chu a lo la chhuak leh mek bawk. Beisei loh takin Miss Eloise chu a rawn lut thut mai. Thinrim takin a vudu dawl ken hmangin Marka chu a hrem a. Vudu dawl chu na taka a kutah a nem beh rualin Marka pawh khumah a innghat chawrh. Chumi hnuah a aw a chhuah theih tawh loh nan a siam zui bawk. Duhtawk mai loin vudu dawl chu hruiin a phuar bet a. Mark-a pawh a tak taka a che thei der lo. Police pa kha a kal liam ve le Mark-a pawh a che thei leh ta. Mahse au ring tur pawn a aw a chhuah thei tawh si lo. Beidawng duh loin amah thunun nana Miss Eloise vudu dawn hman chu lahin in hnuai lam a pan thla nghal. Miss Eloise te an lo awm loh takah chuan an car chu khalh chhuakin Police chu a um phak. Vudu dawl ka chhunga lazai a dah luh rualin a rawn tawng thei leh ta. Chu vel leh a chunga thil thleng zawng zawng hrilhin chu hmun atanga hruai chhuak turin a ngen zui a. Thui tak an kal hnua a hawi chhuah chuan Miss Eloise te inah bawk an lo kir leh. Police chu an thu rualpui a lo ni ve reng tih a hrethiam nghal bawk. Chu zan chu blood moon ni tawhin Mark-a chu inthawina a hlan atan chhek inah an phuar bet. Khawchhung mite pawh an rawn pungkhawm tan tawh a. Mark-a nupui Viora, a fate Sansari leh Taidona te chu chu hmunah chuan an lo hruai ve hlawl bawk. A nupui fanau te la dam a hmuh rualin Mark-a chu a lawm hle mai. Mahsela, a chhungte a han chik chuan Mihring rilru harh fim pangai an lo ang reng reng lo. Miss Eloise dawina hnuaiah an lo kun ve reng tih a hrethiam vat a. Ceremony an tan dawnah Miss Eloise chuan powder chi khat chu Mark-ah a chhem khum leh nikhua a hre tawh lo maw tia dawhkanah an hlang a. Khawmite pawh an phur in an lo au dur dur mai. Miss Eloise chuan Mark-a lung leh a pasal Earl-a lung tha lo chu thlak thleng a lo tum reng niin, chemte zum tak hmanga Mark-a awm zeihawn a tum lai takin Mark-a chu a rawn meng thut mai. A kea thir zum an phum sak kha a phawi nghal pawpin Earl-a lung awmna zawnah tak a vit bur chawt mai. Mittin chu hlau thla barin an lo awm a, dawhkan atanga a ding chhuak chiah phei chu Miss Eloise tiamin chhuah tumin an innek buai nuai nuai. A vutu dawl a siam kha a thawk tak tak lo a ni tih a hriat rualin a powder hman kha a lem mai mai a ni tih a hrethiam nghal. Miss Eloise-in a kalsan tak a dawidim te chu enkualin powder dik tak hmang chuan a nupui fanaute chu a kai harh a, ngai an rawn aw leh ta. A fapa Taidona kut a en chuan a lo intuam bur mai i, Khang ruh zo zai te kha a fapa kut ruh ngei an ni. Marka chuan Police pa chu nang chiang in a tha fel hnuah a car chu a ruk sak. A nupui fanau te nena chu hmun chhuah san mai lo in inah a va kir leh a. Miss Eloise leh khawchhung mi te bakah a fapa Lewis-a te chu Marka thah tumin an lo kir ve bawk. Lewisa leh Markate pahnih chu nasa takin an inbei a. Rin loh takin Lewisa chu a rawn luak thut mai. Chup leh chilhin a boral zui a. Khawmite chuan mak ti takin an lo thlir reng. Marka chuan Lewisa a thununna vudu dawl tuia a chiah chu a la chhuak. Chu veleh nasa taka au ruai ruai chungin Miss Eloise-in a rawn hmachhawn. Awlsam taka Lewis-a a tihhlum angin a tihlum ve thei mai lo. A chhan chu Miss Eloise chuan a vudu dawl chu a lo thuk rut tlat a ni. Miss Eloise-in vih a tum lai takin Mark-a chuan powder a lo chhem khum. Che thei loin Miss Eloise chu a dingkhawng ta reng a. Mark-a chuan a hmaa Miss Eloise tana vudu dawl a siamsak chu rawn lek chhuakin a theh a, Chumi rualin Miss Eloise pawh a leng lawp mai. Chumi chuan a hnunga thing hmanga milim ker te chu ti tlu rum rumin kang mai a chhuak ta. A chhuahsan hmain Mark-a chuan kawngka ah powder chu a phul kual sak a. Chu chuan Miss Eloise chu kawngka pel thei lo a siamin check-in ah chuan a kang. Khawmi te chuan Siamsei nen Mark-a chu an lo dang thup mai. Mahse ani chuan an vudu dawl theuh kengin chung hmanga sawi saka a vau takah chuan kawng an lo kian a. Chhek in chu kang maiin a kan kai vek hnuah Mark-a pawh a chhungte kiangah letin khua chu an chhuahsan fel. Sin tawp berah Miss Eloise vudu dawl tik tak chu basement-ah him pialin a lo la awm reng a. Awle, khatih zawng kha vuina tana kan tih chhuah thei chu a nia, kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga tawp thleng min en saktute chungah a bik takin lawmthu kan sawi e, ni hman nuam vek ule.